Fuq jew isfel? Ejja, t-tnejek bija esbiz jajdulu. As, jew nkalla l-bombejs.
Kif intom la fajlent? Din hija kollaborazzjoni bejn id-Danuzan u Stradarjali u intkom tistgħu tarawh. Jekk idejaqkom Love Island, jew jekk tħobbuha Love Island, u llum propju ħankunu qed nurukom affarijiet esklussivi għax għandna f'idejna filmati tal-kompetituri ta' Love Island fil-kamra tagħhom qed jirrispondu ċertu mistoqsijiet. Arawhom u nħallu f'idejkom għall-kummenti.

Hugs. Kisses naħseb. Hugs at the start. Kisses. Eh, kisses.
Kisses.
Kisses.
Kisses.
Dark.
Dark. Brunette.
Brunette.
Mm, blonde.
Both. It's me.
Blonde. Dark.
Dark.
Daw kienu il-kummenti tal-parteċipanti ta' Love Island. Imma aħna saqsejna lil tagħna wkoll lil ta' Love Island u x'taħsbu li rrispondew? Araw. Ija, Manuel, x'għamilt? Mort impoġġi fuq il-qalb u broken heart ġibta. Tuna ftit ċans ħan irranġaw is-set, tara kif qasama qalb. Fottejt inna studio. Eh, jina, xi trafu jottalija? Ejja, soti għad.
Eh, iva, iva, issa iva. Tlaqna, ejja. Imħabba jew flus? Imħabba ta' imħabba. Idealment xi mħabba li kollha flus iktar minni. Money, żgur. Mhux imħabba ġifieri. No, money. I love money. In a way, tiġi mħabba le? Flus jew imħabba. Jiena naħseb immur għall-imħabba fil-fatt il-kont tad-dawl Aqqas ħadni mmorru nħallsu jien, le le le sirt nikbilhom love letter hekk u ngħidilhom thank you ta' dawn. U mbagħad peress li huma arms taf kif nalaqha in your loving arms.
Flus hi kemm inħobbhom, jekk ma jkollix flus nibki. Ara bla boyfriend, nieħu drink u ejjew ħammurru. Mela flus. Flus, fażi flus, għax jekk ikollok il-flus, kulħadd isir iħobbok, mhux vera, Tio Fażi! L-imħabba, jiena ġejt biex insib l-imħabba, sewwa jekk insib wieħed illi jkun bla flus, imma nħobbu xorta nibqa' miegħu hu. U mbagħad jekk jiġini wieħed bil-flus li jispiċċawlu, xorta nibqa' nħobbu, allura jien nemmen fl-imħabba. Eh,
Naħseb l-imħabba ta' għax love turns me on. Avvolja meta ħadd il-ċek tal-gvern temmen li għamli.
Boops jew S?
Eh, so, bubza għandi biex nbih. As, jew nkalla l-bombejs. Issa, jien ma narax differen, issa jien nara sewwa, imma għalija l-istess għandek ħaġa naħa, ħaġa naħa l-oħra u xaqq fin-nofs. Taf kif ninduna bejniethom? Għax ikolli mnieħri u nxomm għax kieku xejn ma nagħti kas. Żejżiet!
Dak jgħidulhom vera fras. Bubejs, bubs, bubs. U u u u som xgħidulu? Ess.
Eh, es xiktar. Le, es biss jaħasra. Ejja, t-tnejek bija es biss jajdulu għax naqbad u rat nġibu l-kom studio fazi. Eh,
eh nipreferi s-sormin, less, ta' fint, jina diġa daqxej kabbari minn qoddim, immaġina niġu biex nitbewsu, eh, meta niġu ma' xulxin, tant ikunu l-bot, isna trafik fil-mar sangun. Lux jew personalità? Naħseb personalitità, niġbid hawn ħafna bil-personalità tiegħi. Infatti fuq Tinder jiena nikteb li jiena tabib, gradwat mill-università, taf kif, allura niġbidhom daqsxejn mhux ħażin. Hija taħseb li n-nisa jfittxu nies iktar intelliġenti allura? Iva, in-nejka hi illi n-nisa li niltaqa' magħhom ikollhom virus jew artrite jew ix-xatka jew iz-zokkor.

Fuq jew isfel? Fuq.
Irranġaħ. Sorry? Sorry, meċ ħatu għalik. Sorry, Paul. Lej maċċa lija. It fil-kamera.
Eh, mm, Paula id-deċidiet li li ma tibqax fl-Aff Island eh, b'mod paċifiku ħafna.